Avichatz que soi Miquèu Felton Paras, jornalista a L'Exprès, que'm podètz trobar en ondas cada setmana sus Radio Cap a Cap entà presentar la mieu rubrica Sur le bout de langue, un article consacrat au francés, a las autas lengas de França e de monde. Que's passa en las emissions Shiure ben e Debegaenla e solida en podcast sus radiocapacap.fr. Taballèu. E donques seguim sus Ràdio Cap a Cap, com cada setmana, en companhiá de Miquèu Felten-Palas, jornalista a L'Exprès, entà descobrir la sua letra setmanèra sur lo but de lanh. Adiu, Miquèu. Adiu, Jonadau, adishat a tots. E aquesta setmana que vam parlar d'ua lenga drin desconeguda, adonc ua lenga de França, que somam de cap d'a Bretanha, subent qu'evocam lo breton, qu'a sabèm, qu'ei ua lenga serà que lo breton, mès Que n'i a un autre que que parle d'aqueste lenga justament aquesta setmana. Oh, oh, oh, e aquesta lenga qu'ei lo gallo e los medias e ben en parlan pas sovent, vertat qu'ei, mes qu'existesh desempush beropaus e que conto quitament mei de locutors que non pas lo breton. E que çò qu'ei donc precisament lo gallo, n'ei pas la corrida do shibau, eh? non, non, non. Bon, qu'a sabes, eh, lo bretó qu'ei ua lenga celtic, eh, com lo galés, lo País de Gal o lo gaelic parlat en Irlanda. Lo galó, hètz, qu'ei ua lenga latin, com lo portugués, l'italià o lo noste gascon, de segur, e mai precisement que hè partido de la familha de las lengas latinas d'oïl, com lo francés, Lo norman o lo picard. E entà compréner perqué s'i tròben duos lengos regionaus en Bretanha, e ben que cau contar de l'un l'istuèro de segur. Après l'arribado dos Romas, e ben tot ora region qu'es tot latinizad, mes, mes a comptar do sègle V au, au darrèr de la caduda de l'Empèri Romà, Pòblos cèltos que partint de Grano-Bretanha entà s'installar en la noste Petito-Bretanha, mès sonque a l'oèst, mentre qu'a Olievan e Belomont que continuen a parlar latí e qu'ei aqueste latí qui badu lo galò de uèi. E donc, qu'ath cau brembar sovent coma dab totas las lengas de França, lo galò n'ei pas ua deformacion dau francés. Briga, lo galó, qu'ei simplament un aute lengo latin qui correspond a l'evolucion especific do latí dens aquetz parçà com lo francés e correspond a l'evolucion especific do latí en Isle-de-France, lo castilhà a l'evolucion especific do latí en Castilha, En castilh, lo gascon a l'evolucion especific du latien, gascony, e tatzei, çò que podrem continuar atau lo longtemps. E donc, alavetz, quin se pòrta, que'm parle esta ben la letra solida, e de saber quin se pòrta lo galò uei a nos temps, enfin en França. Bon. E ben, t'estonarei pas en disent que va pro mau, com las autes lengos ditos regionaus de França, ben qu'estó excludido de l'escòla, e donc, Dera promocion sociau e las familhes debe que comprengon que care passar au francés entà l'escadut dus los mainats. E après, ebe après, l'urbanizacion, la decadéncia de la societat paisana, la television tot en francés, n'an pas ajudat tà pòc. Mès totu, totu, ebe que ja militants qui luten entà la lor lenga desempuchos annados e annados E que s'i escadon, de quan en quan, que ja uei lo diu quauques leçons de galò a l'escòl, que ja tabe diccionaris, libes, cantaires. Lo galò, qu'ei enqüèro considerat com ua lengo seriosament en danger per l'UNESCO, mès qu'ei tostemp viu e aimat e donc, e be qu'ei enqüèro possible de sauvar-o, mès, Ben qu'ei tostemp paria, eh? Que carrerè per aquò que l'Estat francés es decidés, eh, a prene las mesuros qui existeschen aiurs en Euròpa. Qu'ei paria, tostemp. Es noste paria de plugas consolidas e totas las lengas, las lengas en França e atau. Ben, se'n volètz saber mei sus su galò, donc que ve rendèt per su sit internet de l'Express, qu'es cau abonar a la letra d'informacion sur le bout des langues, Merci hèr, Miquèu Felten Palas e arren de pè tà l'auta setmana. Ò, tà la setmana que vien.